Phuthego ya Modimo bana betsho le lona dikgaitsadi ntumelele ke re kae kapa kae mo o ka tswang o le teng ke go dumedise lebitsong le letle la mmoloki le mopholosi e le jesu kreste ya tlang a tla go wena a tlile go folosa ditaba tsa legodimo ke moruti wa gago wa ka metlha moruti jt solo go tswa phuthegong ya banturuform church of south africa motho wa modimo ntumelele ke re nna le wena ga re tla re kopana moso o kgwedi e le ya bontate beke e le ya mathomo e le gona e simololang ntumelele ke re re santsene re le mo lockdown level 4 re tla nna le wena re tla ka ditlhaeletsano tse e leng gore re tla re folosa ditaba tsa legodimo mo go tsona ga re seke ra nyema moko ebile re seke ra lapa mo go sebeletseng jehova modimo wa rona e tlo nna le wena pele re simolola re tlile go theola ditaba tsa legodimo

Kreste, Papa ya matla ohle, ke lokolla matla le mollo wa lehodimo. Moso wa letsatsi la kasheno, re santsane re tlilo go tsena Modimo ya matla ohle, re tlisa tanki le ditebogo mo go wena. Re diphedi kajeno Modimo, e le ka lebaka la mohau wa Modimo. Ba bangwe ba rona Modimo ba palletse ke go tsoga, empa nna re kgonne Modimo. Ke ka moo re re ke ka mohau wa gago Modimo wa matla otlhe ra be re le diphedi ka jeno. Ba bangata ba rona Modimo ga ba sa le teng ke mabitla, rona re sa ntse re le teng. Modimo ya matla otlhe, lefu le le re tabolang ga bohloko, lefu lena la corona Modimo ya matla otlhe, Re a rapela re re papa ya matla otlhe re thuse a re lwele ke wena mo gotlhe mo dingaka le ditsipi tsa malwetse modimo ya matla otlhe di batlang moteng modimo re kopela thuso ga e le gore modimo re go sitetse Re kopela tshwarelo ya dibe tsa rona, Modimo ya lokileng, ka lebaka la Morena Jesu wa Nazaretha. Re sa ntse ne re tlilo go folosa ditaba tsa legodimo, tutubolla tsebe ya mang le mang Modimo ya tla tsenelang tshebeletso ena. Ke ema kgatlhanong le matla otlhe a mabe Modimo, a ka re sitisang go utlwa lentswe la gago a ka re sitisang go bolela lentswe la gago papa ya maatla otlhe ke a rapela ke rapelela motho mang le mang modimo ba ga ka gare go dipetlele ka gare go dihospese modimo le ka gare go di-old age home modimo ya maatla otlhe ke ya rapela ke re maatla a modimo o phelang moya wa modimo o phelang a ko o bane le bona Kae kapa kae koo ba leng teng, lebaleng ka gare go ntlo e lefifi, ntlo ya tronko, Modimo ya Matlaotlhe, le bona re tsena le bona, re ya ba rapelela, Modimo ya Matlaotlhe, re re, Bana le rona, O tsene le rona. Tutubolela ditsebe tsa malema, Modimo ya tsenelang tshebeletso ena. Re kopa tsena tsotlhe, re tshepa lebitso, lebitso le le maatla la Mmoloki le Mopholosi, e le Jesu Keresete. amen bana betso le lona dikgaitsadi mabantu a matle phuthego ya modimo jale ka ga ke tlhalositse kgwedi e le ya bontate motho wa modimo lentswe la modimo le maatla ke rata go bua mantswe ana ke re lentswe la modimo le maatla le maatla mo go bo botlhe ba ba le dumelang le go le amogela ka dipelo tsa bona re santse ne re tlile go folosa lentswe la modimo mo go bo botlhe ba ba dumelang modimo le go mo kuka ka tumelo lentswe lena le tla ba phedisa re tlile go bala dibuka tsa rona go tswa testamenteng ya kgale le testamenteng e ntšha lentswe la rona la pele le re tlilong go le bala go tswa testamenteng ya kgale re tlile go bala buka ya jeremia moporofeti Moo re tlilong go bala lesome le metso e supang, re tseya ditemana di le tse pedi, temana ya botlhano le temane ya bosupa. Buka ya Jeremiah, Jeremiah chapter 17, re tlilo go bala verse 5 le verse 7 mo bukeng ya testamente kgolaganong e ntšha re tseya buka ya johanne johanne lesome le metso e le mene re tseya temana e le nngwe mo go e le verse ya borataro john chapter 14 yona re tlile go bala mo go verse 6 motho wa modimo ha o ntse o di batla kgotsa ha ke re ha o di fumane re tlilo go ya ka gangwe fela re ya re bala buka buka ya rona ya pele e leng ya jeremia moporofeti ga o bone verse 5 mo bukeng ya ga jeremia chapter 17 verse 5 e balega ka mokgwa morena o buile jaana a re Go hutsitswe monna yo ikanyang batho yo o direlang motho letsogo la gagwe yo pelo ya gagwe e fapogang mo moreneng go tshegofaditswe monna yo ikanyang morena yo ikaegang ka morena fela lentswe la rona e leng lentswe la bobedi buka e e tlwaelegileng e leng buka ya johanne chapter 14 mo go re tseya fela verse 6 verse 6 ga o e bone e balega ka mokgwa jesu a mo araba a re Ke nna tsela le boammaaruri le bophelo. Ga go ope yo o ka fitlhang kwa go rara fa e se ka nna. Amen. Leo ke lentswe la Modimo e ka Modimo a ka tle go nolofatsa mang le mang ya utlwang lentswe la Modimo a le dirisa. A re rapele re lebogele palo ya mantswe a rona. o modimo ntate o modimo mopa o modimo moya o matla otlhe papa ya matla otlhe e lentswe la gago le badile le santsene le tlilo go tlhalosa modimo ya matla otlhe re tshepetse wena re llela wena e bana le rona modimo ya matla otlhe Moya o halalelang, haeba wona o rutang, lentswe la hao le ye dinageng tsotlhe mo le romwang. Ha le setse le jadile ebe wena o nosetsang. Modimo ya lokileng ka lebaka la Morena Jesu wa Nazareta. Re santse ne re tlilo go tlhalosa ditaba tsena. Re ya go kopa ha re go laele. Bana le rona

le nna jwale ka mmoledi wa gago ke sa ntse ne ke tlolo go folosa ditaba tsena ke ya go kopa ga ke go laele a lo leleme la me modimo ya maatla otlhe le ame ke wena modimo ya maatla otlhe tsotlhe tse di tlatlang di bolelwa mo mosong wa letsatsi le e be wena o re eteletseng pele e be wena o re rutang ka jesu ya tshwannang ke kgalaletso le ka bosakhutlhing amen bomme le bontate ba ena le dikgaitsadi moso o motle mo nna le wena re tlang re badile mantswe a rona re tla re tlilo go folosa ditaba re kopana le moprofeta wa modimo mo re kopanang le yena a kgalema iseraele iseraele ya kgale mo ditlolong le diphoso tseo iseraele e fetileng mo go tsona empa seporofeto se se tla se ba ruta ditsela tsa modimo nna le wena jaaka ke tlhalositswe ke re kgwedi ke ya bontate re hloka bontate ba tla reng ga lentswe la modimo le bolela ba le utlwa le go le kuka ka tumelo gore bona le ba malapa a bona ba tle ba phele lentswe la moporofeta le bolela le re go gotsitse monna yo ikanyang batho lentswe la modimo le tla le tlhalosetsa nna le wena moo re badileng teng gore ga o le motho o phela mo lefatsheng wa tseya bophelo ba gago wa ikanya batho wa tseya bophelo wa gago wa bofa batho modimo ka molomo wa moporofeta o theola ditaba a re botlhe ba ba tshepetseng matsogo a batho botlhe bao ba ikanyang batho a re nna ke le modimo ga ke kgatlhe ke bona batho bao ke ba hutsitse goma go nna le wena ka je gore nna le wena re ikanya mang re hloka batho ba e leng gore maphelo a bona ga ikaega ka batho ba e leng gore maphelo a bona ga a tshwara ke batho a tshepetswe mo modimong lentswe la moprofeti ga le tlhalosa le re botshelo jwa bona bo tla tshwanakana le setlhare se se leng ka gare go sekaka mo e leng gore ga diphefo le matsatsi di se otla di omelela ga botlhoko botshelo ba bona bo tla omelela bo tshwana le dintho tse ka gare go sekaka empa ga ntse theoga mo re balang mo go verse 7 morena o tshegofaditse monna yo ikanyang yena re tlhoka banna bao ba tla ikanyang morena re tlhoka banna bao ba tla itshegetsang ka modimo re tlhoka batho ba e leng gore boima bo le tene ba itse modimo jwale ka setshabelo sa rona gantsi ga o nna boima re iphitlhela re fetogela modimo wa rona ga o ka wa tadima mo matsatsing a kajeno re iphitlhela e le gore re mo di-lockdownong tse ding tsa dikereke di be nne le letlhogonolo tsa kgona go bula le go rorisa modimo wa tsona tse ding sele e nnile selemo se fetileng re setse re na le ngwaga le dikgwedi re ntse re le mo lockdownong empa ba bang ba batho ga maemo a lesoo ba simololosa focuse mo go tshepeng modimo ba simolola go lebelela batho ba simolola go ikanya batho lentswe le re monna yo itshepileng modimo ke ena yo modimo a mo ratang re tlhoka banna ba e leng gore ba tshepetse modimo re tlhoka banna ba ba tsere matshelo a bona ba tshepa modimo ka maphelo a bona go le thata go le jwang ba itse modimo e le setshabelo sa bona iseraele ya kgale le yona ga e le ka gare go bokgowa banna ba bitsetsa modimo banna ba llela modimo ba lebeletse thuso mo modimong wa bona dafita le yena merafe ha e mo tsogela maatla banna ntse a lebeletse thuso mo letsogong la modimo a nna ntse a pitsetsa modimo gore modimo ke modisa wa me ga ke no ke tlhoka sepe le a baba ba me ba ka ta ba nna ba bangata ena wa ntokisetsa bojelo mo pele ga bona

wa tsela modimo wa rona o tla re pholosa mo seatleng sa gago nna le wena ka jeno re kopana le mantswe ga o re go gotsitse monna yo ikanyang batho ya tseyang bophelo wa gage a bofa batho a na nna le wena mo re tshelang ka jeno re le ka gare go corona re le ka gare go dipitlagano tsa lefatshe batho ba latlhela ke mesebetsi dintho tsa ngata tsa rona di senyega a na wena o tshepetse mang a na wena o llela mo go mang na botshelo ba gago bo ikaegile ka batho a na botshelo ba gago bo lebeletse matsogo a batho a na botshelo ba gago ke bo bo le gore bo lebeletse modimo modimo ae bao ba lebeletseng batho ke ba modimo a sa ba batleng ke ba maphelo a bona a ke a felelang jaaka setlhare se se leng ka gare go sekaka empa yo a ikanyang morena a lebeletse thuso mo modimong yo o tshepetseng mo modimong ya tshepetseng mo monthati yotlhe lentswe la modimo le re a lebeletse modimo fela modimo o re botshelo jwa gago o bo tshwantshana le setlhare se dutseng ka gare go metsi ka matsatsi le matsatsi

bao ba lebeletseng thuso le maatla mo modimong re tlhoka banna ba e leng gore ba tseile ditshepo tsa bona mo go morena modimo re tlhoka banna ba ba tla rutang bana le balekane ba bona go tseya matshelo a rona re apeye mo modimong re tlhoka banna ba e leng gore le ga setšhaba se timela ba tla rotloetsa batho gore a re tseyeng matshelo a rona re tshepe mo modimong gobane lentswe la modimo le re modimo o kgatlha fela ke batho ba ba beileng tshepo mo go yena modimo o kgatlha ke batho ba ba lebeletseng thuso mo go yena go mo nna le wena ka jeno re iphitlhela e le gore ka re go magae a rona re na le batho ba kulang ka re go magae a rona re na le batho ba latlhegetsweng ke mesebetsi ka re go magae a rona re na le di-challenges ka mefuta ya ya yona empa ka jeno mantswe ke a a reng monna ya tshepetseng modimo ya lebeletseng thuso mo modimong modimo a re ke kgatha ke yo a lebeletseng thuso mo go nna gobane lentswe la gae le lona le ya tlhalosa le re o itse ba tabogileng o gaufi le dipelo tsa bona ebile ke yena ya ba tlamelang nna le wena re lebeletse tse di tshwarang nna le wena re lebeletse tse di bonwang empa bophelo ke bo bo monameng bophelo ke bo bo ko tengteng bo e leng gore ke bona bore bo lwelang bo e leng gore ke ba motho wa tota bo e leng gore ke ba motho wa mannete e leng moya wa modimo o phelang re batla batho ba e leng gore ba kaetse gore botshelo kwa ntle ga modimo ga se sepe re tlhoka batho ba ba ka rotloetsang bana ba bashimane ba ba ka rotloetsang bana ba ba roetsana gore modimo ko maatla ka jeno re ja ke lefatshe ka lebaka la gore re tsere matshelo a rona re a file lefatshe re tsere matshelo a rona re a file batho ga o tadima ka jeno re re ke bana ba diraete ga o tadima ka jeno re re lefatshe ga le sa na control because of re tsere matshelo a rona ra latelela dithuto tsa batho ra lebala melao ya modimo ra lebala dithuto tsa modimo empa ka jeno kgwedile ya bontate re hloka bontate bao ba tla rotloetsang bana ba bona bao ba tla rotloetsang bao ba phelang le bona gore modimo wa rona o rata batho ba ba ikaegang ka yena o rata batho ba ba tshepetseng mo go yena o rata batho ba ba tsayang maphelo a bona ba beya mo go yena re tlhoka monna yo jalo yo e leng gore o botsa batho ka maatla a modimo o botsa batho gore le mo re reng kgoro ya gana modimo wa rona o re nogo letlogo kena o re le ga re re re ba futsana mme le ntate ga ba sa le teng re tlhoka bontate ba ka botsang taba tse go gore a re mm ga o mo futsana ke na le wena re tlhoka bontate ba tla godisa mmuso wa modimo re tlhoka bontate ba ba tla botsang batho gore re entsetse ngata ngata ra lebelela lefatshe re entse tse ngata ra o itlhokomolosa modimo ke nako ya gore re boele ko go wena re ikanye wena fela ga setšhaba sa me se se bitswang ka lebitso la me se ka ntebelela sa nkitse ke le modimo yo nna ke le jehofa nka utlwa merapelo ya lona re tlhoka batho ba ba ka buang jwale ka joshua ga e le nna le ba lelapa lame re ikaemiseditse go sebeletsa modimo re tlhoka batho ba ba itse maatla le thuso mo di tswang teng re tlhoka batho ba e le gore ba ka buelela le go lwela legodimo ga re sana batho ba mantswe a a advocatelang legodimo batho re lwela batho re beile matshelo a rona mo bathong ebile re a ba protecta le ka maphelo a rona re entse le dikgoo tse ngata ba tla go raya ba re ke kgo ya mokete le kgo ya mokete empa ga gona motho ya lwelang kgo ya legodimo mo e leng gore maatla le thuso di tswa mo teng mo e leng gore ga re lebeletse mo teng re tshepiswa go ba jwale ka difate tse tlhomileng pela metsi lentswe la moporofeta wa modimo le bolela yalo mo ditemaneng tse re di badileng moo moporofeta wa modimo a tlisang ditaba mo go rona bayena mo motshegareng wa letsatsi kgotsa ke re moso wa letsatsi le ke batla nna le wena re bua ka taba ye gore ga gona kwa re ka tshabelang teng ga e se gore re tshabele mo modimong ga gona ko re ka llelang teng ga e se gore re llele ko modimong ke re bayena maemo a kae ba jwang ke ka sebaka dikereke tsa modimo di tswaletse ke ka sebaka bana ba modimo ba le ka gare go matlo a bona ba bangwe ba bona ba shwele ga ba sa le teng empa rona ba re setseng re setse ka phephoso ya gore re godise modimo wa rona re setse ka gore re seke ra tlogelela Mo tumelong ya rona re setse ka gore re godise modimo wa rona go saleng ga rona ga se ka borona ke ka mogau le letsogo la modimo ga re santse re le monameng botlhoko le ga boleteng re nne ntse re re go lokile go lokile re tseye modimo wa rona re tshepele ena re rute bana ba rona re rute le balapa la rona gore modimo ke yo maatla e tlo re ikaege ka yena re tseye ditshepo tsa rona re re le ga re šwa re šwa re na le tshepo mo go wena re seke ra suta mo mekolokotwaneng e ileng ya tlhomiwa teye ke ba ba tlileng pele ga rona ke bontate mogolo le batsadi ba rona re seke ra suta mo tumelong e re ileng ra e rutiwa gore ga o le thata re nne re re ntate wa rona ya kwa magodimong lebitso la gago letle le mmuso wa gago re seke ra nyema moko re ntse re bolela mantswe a gore o re faladitse lefifing la pele ka jeno re batho re itse o rapela maemo a le mabe jwang re nna ntse re tshepetse wena re nna ntse re tshabela mo go wena maemo ga a ntse a re tlela ka tse seng monate wena o nna ntse o le modimo wa rona ke ka moo re tshwanetseng go kuka lentswe le le go le amogela ka tumelo lentswe la rona la bobedi ke lentswe le le tlwaelegileng la testamente e ntšha leo morena jesu le ena a tlisang bogolo ba modimo ka lebaka la gore modimo o ilaetsa phephoso mo go bo botlhe ba ba mo dumelang a romela morwa ona gore mang le mang ya dumelang mo go yena se ke a latlhega a nne le bophelo jo bo sa feleng mantswe mo re ya tsere mo teng ga ke ile go bua ka maago a mangatangata mo ntlong ya ntate ga ke ile go bua ka gore ba re dipelo tsa rona di seke di a fuduega ka boima bo botlhe bo bo re tlelang mantswe a ke a badileng ke ona ke ratang gore re nne mo go ona mo jesu a neng a ba araba a re Ke nna tsela le boammaaruri le bophelo. Ke rata re tseya mantswe a mararo a. Ke nna tsela, boammaaruri le bophelo. Wa bona ga ba bua ka tsela, tsela tse ngata go na le tse ko gong di isang batho timelong tse ding tsa batho ke di-double up tsa batho tse e leng gore di ya ko plekeng tse sa lokang empa ba re e yang legodimong e bona fela ka keresete jesu seo se ra gore ntho e ke buang ke re banna ba ba tshepetseng modimo banna ba ba beilweng ditshepo mo modimong ba etse tsela e tlamehileng gore ba e sale morago ba etse tsela e e leng gore le maemo a le mabe ga gona tsela ga e se jesu ga gona tsela e re kayang ko go yona ra ikaega ka batho ra tsaya maphelo a rona ra fa batho tsela ya nnete ke jesu tlong re matle baetsho ya sa batle go timela a latele jesu fela a thobogetsa bokgopo a latele jesu o fela bayana ke bua ka tsela mo lentsweng la rona la bobedi le e le gore ke batla gore re itse gore tsela e mo go ba ba tshepetseng mo modimong tsela e mo go jesu ga gona kwa re ka tshabelang ga e se gore re tshabele mo modimong ke ka moo ke reng ke batla banna ba ba beileng ditshepo tsa bona mo go morena modimo wa rona ke batla banna ba ba beileng ditshepo tsa bona mo go morena jesu tsela ya nnete ke jesu tloontle matle ba heso mantswe a mangwe a ke ratang gore re bue ka ona ke a a reng boammaaruri ke nna boammaaruri mo mo bathong re ikaega ka bona mo bathong re tshwara le go tiisa maphelo a rona empa ka lebaka la gore motho ga a tshepagale ka o sane ba bua ka rona ka o sane ba botsa batho ditaba tsa rona empa ga o na le jesu ba re ke ena wa boammaaruri o kgona go tshwara diphiri tsa gago o kgona le go go ruta nnete o kgona le go go bontsha mo e leng gore wena o fositse mo teng ke ka moo ke reng re nne le mantswe a banna ba ba tseya matshelo a bona ba beya mo nneteng ya modimo ba tsaya maphelo a bona ba tshepa modimo ka ona boammaaruri Bo re bo bonang mo lentsweng la modimo ga a fetoge e nna e ntse e le modimo wa rona maemo a le mabe jwang modimo wa rona o tletse ka boammaaruri ga a re balele le melato ya rona ba re a ka re balela melato ya rona re ka seke ra phonyoga mo pele ga gage modimo e nna e ntse e le modimo wa rona ya bofelo e ke rileng mo tse tharo tse ke ratileng gore ke bue ka tsona ke bophelo re tseya maphelo a rona re a fa batho empa le bona maphelo a bona a ntse a bolokile ke modimo o fitlhelele motho a batla go itisa le gore o boloka bophelo ba gage A raya motho o mongwe gore tisa bophelo baka tshwara bophelo baka empa ba re bophelo ke jesu fela empa batho ga ba tsebe ba latlhegetse ke tsela re batla batho ba ba itseng ko bophelo bo leng ko teng bophelo ga bo mo bathong bophelo bo ko modimong re tlhoka batho ba ba tla rayang batho ba re modimo wa rona wa tshepagala ke ena tsogo le bophelo ke ena modimo wa tota ke ena a itseng go tla ga rona le go fela ga rona Re mo tshepe le go mo ikanya ka gale. Re tlhoka batho ba ba tla tseyang matshelo a bona ba a a Modimo gobane bophelo ke ena fela. Ga re ka boloka tseo tsotlhe ra rata Modimo re tla re le ga re shwele. ra bona bophelo le ga tsa lefatshe di re imetse empa re beile tshepo ya rona mo modimong re na le bophelo jo bo sa feleng re na le bophelo ba tota gobane re tlile re sa tshwara sepe tse re ikgobokanyeditseng tsona mo lefatsheng re tlilo di tlogela re kgotlhele ko re tswang teng re ntse re sa tlhola sepe go ka ba botlhokwa gore empa ga o tloga e bo o na le bophelo gonne bophelo le nnete di bo modimong wa rona ga gona motho ya tla yang ko modimong ga e se ka morena jesu ba yena mošwa wa letsatsi la ka jeno molaetsa mo kgweding ya bontate ke rata ke tlisa le go folosa mantswe a monna ya tseyang bophelo ba gage a bo beya mo diatleng tsa modimo monna yo o rutsang lelapa la gage le molekane wa gage gore botshelo ba rona re santse re le monameng re tshwanetse re investe kgotsa re beeletse mo modimong

ke tseya gore mantswe ka mo a boletseng ka bonnyane le bofokodi modimo wa rona o tla kwala mo dipelong tsa rona ka enke ya lerato e tlo nna le wena re leboge le go rapelela mantswe a boletseng ka bonnyane le bofokodi a re rapele Modimo Ntate, Modimo Morwa, Modimo Moyo Matla Ohle, Papa ke a o leboga. Ke go lebogela ga o nkgontshitse o mphile le maatla a go tlhalosa lentswe la gago. O lokile, o mogau, o lereko. Wa rata le ba sa o rateng. Ke ka moo re reng o ya halalela. O ya halalela ga gona ya tshwanang le wena. re fe pelo re fe maatla re seke ra nyema moko le ga mahloko otlhe a mo lefatsheng a re tlela rona re seke ra suta bophelong gonne re boloka ke wena modimo ya maatla otlhe ke ya rapela jwale ka mmoledi wa lentswe la gago re na le batho ba eteletseng dikereke tsa gago pele bao ba kulang ga botlhoko baruti bareri ba lentswe ba ba leng ka gare go dipetlele bagogi le maphuthego a gago ba ba leng ka gare go dipetlele modimo ya lokileng ka lebaka la morena jesu re santsene re bua yona tshepo e re santsene re godisa lebitso la gago le ga seatla sa gago se re okile ga botlhoko re ntse re re o modimo wa rona a re seke ra fedisa ke wena o modimo wa rona moo re go setetseng teng re tshwarele ditlolo tsa rona papa ya maatla otlhe re fe maatla a go emelana le sathane a seke a thaba ka maphelo a rona a seke a itumela ka maphelo a rona dikereke ka jono ga di sa tsena e le ka lebaka la maemo a lefatshe mo re iphitlhelang re le teng modimo re ya kopa ga re go laele re rapelela kereke ya gago re rapelela bonkgono ba rona re rapelela le masea a mannyane a a sitang ke go itwanela papa ya matlaotlhe re fe moya wa nnete o re rute ka lentswe la gago re ya go kopa modimo ya matlaotlhe maatla a sathane Re a ripitla re re ka lebitso, lebitso le le maatla la mmoloki Jesu. Ha, ha re bua re re ha a na tokelo maphelong a rona, ha a na tokelo ka gare go magae a rona. Re tshepetse wena, re llela mo go wena. Lega ba bangata ba re siile, ga re no suta mo thusong ya gago. Re boloka ke wena Jesu. Re kopa tsena tsotlhe re tshepa lebitso le le maatla la mmoloki le mopholosi e le Jesu Kriste. Amen. Motho wa Modimo ka gangwe fela e tlo nna le wena re lebogele tshebeletso ya letsatsi la kasheno re kope modimo ka tlhokomolofatso mogau wa morena wa rona jesu kriste lerato la modimo ntate le kopano ya matshediso a moya o galalelang di bane le rona go fitlhelela go tla ga morena jesu ka jesu ya tshwannang ke kgalaletso le ka bosakhutleng